Ok, pwrpas y fideo yma yw bod chi yn gwneud prawf un mewn tua 10 munud, rhwch 10 munud i chi. Um, wedyn, gewch chi redeg trwy'r fideo yma i weld sut i chi wedi gwneud. Cofnodi'r marciau ar y blaen. Um, wedyn mae ymarferion i chi wneud ac ar y diwedd ar ôl cymryd sbel i wneud rheina am y prawf dau. Um, eto, bydd cyfle i chi cofnodi eich marciau i weld os mae yna gwelliant rhwng prawf 1 a prawf 2. Um, Mae'r un yma yn ymwneud â cyfesurynau, sef rhywbeth dylech chi wedi wneud o'r blaen. Just sicrhewch bod um, offer i gyd gyda chi. Mae gen i cyfrifiannell fan hyn hefyd. Okay. Um, angen deg munud, amseru deg munud i wneud prawf un. Okay. Okay, cwestiwn gyntaf prawf un. Um, ar y grid isod, plotiwch y pwynt A yn 4,6. Cofiwch nawr mae X yn dod cyn Y yn y wyddor. Um, cofiwch hefyd X is a cross, Y is up. So 4 ar draws chwech i fyny, a wedyn rhowch groes yn fach a rhowch A. Os mlaen un marc. Ar yr un nesa, mae fe'n dweud, um, ysgrifennwch gyfesuren ar pwyntiau A, B a C sy'n cael ei dangos ar y grid isod. Wel, mae A yn saith ar draws da i fyny. Mae B yn minus 3 ar draws minus 2 lawr. Mae ec yn 1 ar draws minus 6 i lawr. Wedyn mae'n gofyn chi ysgrifennu ganolbwynt gyfysur yn y canolbwynt llinell AC. Nawr, y ffordd o wneud hwn yw tynnu llinell o A

Chwech, saith, wyth i fyny. Hanerwch y ddau symudyn yna, so tri, pedwar. So mae'r canolfwynt fyna, sydd yn bedwar ar draws. Minus dau i lawr. Okay. Wedyn ar yr un nesa, mae fe'n dweud, uh, mae pwynt A wedi plotio ar y grid, ysgrifennwch y gyfrannau A eto o 0,5 ar draws 4 i fyny,

A mae wedyn yn dweud, mae Petri al Aba Kada, ysgrifennwch gyfres yr Enaida. So fan hyn, mae fe'n neud sens, mae fe'n neud synhwyrol i un o'r pwyntau yma. A fydd e'n haws i chi wedyn gweld ble mae'r trydydd fertig neu cornel yn mynd. So fi gallu gweld o, o ba lan i A, mae'n 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Gymrwch eich amser i wirio ar ein a wedyn ar y tudalen ola mae fe'n dweud rydych yn cael gwybod cyfysrennau 3 o 4 ferdig. Ferdig yw cornel, parallelogram, dyma nhw. Fi'n sylweddoli bod X yn mynd 3, 5, 7, so fi angen o leia digon le i fynd 7 ar draws. A wedyn mae Y yn mynd 2, minus 2, 2, so fi angen mynd gadael digon o le i fynd 2 o dan. So fi'n mynd i lunio echel unau draw ffordd un, fel bod digon o le gyda fi i blotio y pwyntiau.

Dau fyny. Mae'r ail un yn mynd pump ar draws, dau lawr. Mae'r trydydd un, saith ar draws, dau fyny. A wedyn mae'n gofyn i chi dau, dau le possible ar gyfer y pedwerydd fertig. So, ble mae'r pedwerydd fertig mynd i fod? Wel, yn syml iawn, os mae hwn a hwn

minus 2 i lawr, neu 1 ar draws, minus 2 i lawr. Okay. Dyna, dyna ddiwedd y prawf gyntaf. Nawr, e, cymerwch eich amser i fynd dros a cymharu hwn gyda beth i chi wedi wneud er mwyn gweld faint o farciau sydd gennych.